Ok, yn y fideo yma dwi'n mynd ddangos i chi sut i creu y dudalen hyn yn fel hyn. Mae yna nifer o sgiliau yma ac a fyddwn ni'n trwy fe i gyd ac gobeithio bydd eich un chi o'r ansawdd hyn ar y diwedd. So, y peth cyntaf, creu teitl. So mae angen i chi ysgrifennu lawr beth yw e. So cwis nabod Cymru sydd gyda fi, ac dwi ddim wedi newid y ffont a wneud yn fwy o seis. Beth o'n i wedi gwneud oedd mynd lan fan hyn i'r title, a wedyn jyst ysgrifen, uwcholeuo fe, a wedyn dewis title. A chi'n gallu gweld wedyn bod e yn rhoi e mewn yn fawr fan hyn. Hefyd, dw i wedi symud e i'r canol fan'na hefyd. Nawr beth gallen ni wneud yw symud e lawr bach, so mae bach o um, bach o gap wedyn rhwng y paragraff cyntaf. Nawr, Y paragraff cyntaf ydy yr um, disgrifiad o beth yw'r cwis am dano. So, beth wedi wneud, cwis ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar lefel sylfaen i hwn, ond hefyd fi wedi rhoi y Saesneg lawr. Nawr, dwi'n rhoi y Saesneg lawr, so dwi'n gallu defnyddio italeg, jyst i ddangos bod uh, fi'n gallu gwneud italeg, a beth dwi'n ei wneud, Fi'n mynd i rhoi hwnna yn trwm, so mae fe'n sefyll mas. Nawr, y trydydd peth dwi'n mynd i wneud yw rhoi y cwestiwn mewn. Nawr, os ych chi'n gwallu gweld fan hyn, mae da fi y pwyntiau bwled, ac y ffordd ych chi'n gwneud pwyntiau bwled, a i lawr i'r gweilod fan hyn, a na i uh, un hollol newydd i chi, Um, os ych chi'n mynd lan ar y top fan hyn, chi'n gallu gweld y pwyntiau bwled. Os chi ddim yn gallu gweld hwnna, falle gwelwch chi tri dot, cliciwch y tri dot a gwelwch chi'r pwyntiau bwled. Nawr, beth i ni'n mynd i defnyddio fan hyn yw y rhifau. So, dwi'n mynd i clicio ar y rhifau, ac wedyn, dwi'n mynd i ysgrifennu mas y cwestiwn. Nawr, sy'n angen chi edrych arno fi yn ysgrifennu mas cwestiwn, so da i'n ôl ar ôl i cwestiwn cael ei ysgrifennu mas. So mae'r cwestiwn wedi cael ei ysgrifennu mas nawr, ac eto, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i roi hwnna yn italig achos mae e yn, yn Saesneg, ac hefyd beth dwi'n mynd i wneud yw cartref hwnna yn trwm, so fe mae'n sefyll mas. Nawr, chi'n gweld, mae pwynt bwliad gyda fi fan hyn, dwi ddim jyst wedi ysgrifennu un, lawr, dwi wedi mynd lan fan hyn a clicio ar hwnna. Nawr, amser ni'n clicio ar enter, chi'n gweld mae'n rhoi yr un nesau fi. So nawr dwi'n mynd i ysgrifennu y cwestiwn nesaf mas. Eto, sy'n mae'n chi gweld fi'n ysgrifennu y cwestiwn mas. So'r cwestiwn ydi, beth ydi enw opera sebon hynaf, oldest, Cymru? Eto, chi'n gallu gweld fi wedi rhoi'r ertaleg lawr fyna. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr yw rhoi'r yr atebion ar gyfer rhain. Nawr, os fi'n clicio fan hyn a gwasgu Enter, chi yn gallu gweld bod e yn rhoi un dau i fi. Dydw i ddim eisiau un dau, dwi eisiau fe fod yn A, B neu C. So beth dwi'n neud yw, os chi'n gweld ar eich bysellfwrdd mae'n gweud Cap Locks, peidiwch gwasgu Cap Locks, gwasgwch y botwm uwchben yr Cap Locks hwnna, ac am trin gwasgu hwnna, chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd? Mae'n symud e mewn. Nawr dwi'n gallu gwasgu y tipio mewn yr ateb. So na i hwnna nawr, so typio mewn by Caerdydd, ac amser fi'n clicio mewn enter, felly gweld mae'n dilyn yr un patrwm nawr. So gallai teipio mewn fan rhwst a wedyn ynys y bari. Nawr, yr un peth gyda yr un nesaf hefyd. Clicio fan hyn, mae'n rhoi tri i fi. Os dw i yn clicio'r botwm 'ma uwchben y caplocks, mae'n symud e mewn, ac nawr galla i teipio mewn yr atebion. Nawr, gallen ni jyst copio hwn mewn fan hyn, a jyst rhoi fe mewn, Bae Caerdydd, pobl uh, cwm, ac hefyd Problem. Nawr, y problem sy'n codi, os fi'n clicio ar nesa, mae'n rhoi y dy i fi. Nawr, os dwi eisiau symud nôl i 1, 2, 3, Beth mae angen i fi nawr yw gwasgu shift ac hefyd uh, gwasgu uh, botwm uwch ben y cap locks. Ac os fi'n gwasgu shift a'r botwm yna, mae'n symud ni nôl a rhoi trin. So nawr gallwn ni just symud mlaen a just falle wneud yr cwestiwn nesaf. So teipio hwnna mewn fan hyn, ble bydd neu ble oedd yr Eisteddfod Genedlaethol 2008. So, nawr eto, clicio fan hyn ac i fi gallu rhoi y botwm mewn. Nawr, yn y fideo nesaf, wel, beth fi'n ei wneud nesaf nawr i rhoi y boxes hyn mewn i fan hyn. A mae hwn yn digon hawdd eto. Fel chi'n gallu gweld dwi 'di roi bocsys fan hyn so ma' pobl yn gallu roi tic neu roi cylch neu beth bynnag yym a o gwmpas yr un cywir. Nawr, i gwneud hyn, mae angen i symud lawr fan hyn a beth dwi'n mynd i wneud, gwasgu gwagle ac wedyn fi yn mynd lan i'r top fan hyn

chi yn gallu gweld mae y, gwa, y sgwar wedi cael ei creu. So ar ôl y sgwar cael ei creu, na gyd sydd angen i fi wneud wedyn yw jyst copio hwnna a jyst feed o fe mewn. A neud siwr i chi ddim wneud camgymeriad. Nawr, yn y rhan nesaf, dwi'n ddangos i chi sut i roi'r enw ar y top. Nawr, beth ni'n galw hwnna yw y pennin. Chi'n gallu gweld mae'r corff yr gwaith fan hyn, ond os fi'n clicio ar y top, clic dwbl, Mae'n agor lan y pennyn ar yr header, a beth dwi wedi wneud fan hyn, dwi wedi ysgrifennu enw a llinell, a wedyn dyddiad a llinell fan hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw defnyddio y troedyn. Ac i defnyddio troedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw mynd i help a tipio mewn page numbers Gwasgu'r footer, start with run, apply, ac chi'n gweld mae llif ar y troedyn. A beth gallen ni wneud i falle newid hwnna, so mae fe'n y canol, a hefyd gallen ni tipio mewn tudalen un hefyd. A dyna ffordd i chi wneud y troedyn. Ac wrwch chi gorffen hwnna i gyd, fel ych chi cael eich cwis chi wedi gorffen. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae gyda fi 1 i 6, ac beth gallwn ni wneud wedyn yw, os dwi eisiau fe cario ymlaen, gallwn ni mynd fan hyn, ac i ni gallu chwarae gwmpas gyda rhifau fel yna. Cael gweld os mae hwn yn miwto. Mm. Beth ba, angen fi wneud siŵr o fod i chwarae gwmpas gyda hwnna nes mae fe'n gywir. Oce, okay. so, offa chi nawr i wneud y cwis.